Megblɔ etsia ƒe nya. Menɔ tsi ƒe nya gblɔ ɖe ame amewo menɔ egɔme se nam o. Ese gɔme nam ɖe? Aha. Etsia ɖe fluoride mi nɔ tsia me ɖe ɖe. Eya menyo. Wobe fluoride ɖe le dɔlele na ame. Vɔ le mía de dukɔ me ɖe. Menya ne mía tɔwo enu aleke woyɔ nɛ. Eh, Egblɔ nɛ, eh, research center mele mía si o. Ele gɔme si nam le teƒe wa kɔ tsi, wa ku tsi kɔ yi be o kpɔ tsi eme nam be ɖe fluoride le eme alo mele eme ɖe mele o. Eye aƒete le kpɔkpɔ le kra dzi efia be gblẽ na tagbɔ na ame ma. Ele gɔme si nam ɖe enana ena enana ɖevi me ƒe ɖevi ƒe susu me mekɔna o. Aha. Fluoride ema. Enana me ɖe ame ƒe susu me mekɔna o. ame ƒe susu me mekɔna nyuiɖe o ele gɔme si nam ɖe aha fluoride ye ma fluoride ɖe ɖo gblẽ na ɖo paste to paste ye ma kɔ le wò fia eye wòke ekɔ le nume nume klɔ ele gɔme si nam ɖe ta ne ƒle woƒe pepsodent ne kpɔ be fluoride le eme ko menyo o evelia ne viwo le nume klɔ medze be nakɔ brush kɔ nɛ o lé ɖevia naklɔ nume nɛ nafia le wòatu nua kɔ ƒu gbe Ele gɔme si nam ɖe. Ahaa. Agbe wɔn ke ya ta me va la ela yɛn dzi. Me ɖe ko me tso va do ɖe wo la yɛn dzi wa o. Mia bo ŋku bia. Ele gɔme si nam ɖe. Ya me ɖe atso akɔ mosquito kɔ va na wɔ be mosquito ne va wu nɔ vie. He he fluoride le ta gbɔ gble na me. He fluoride na le dɔ lele na me ƒe ta. Eya kple led ƒe te le ame dɔ lele na me. Ele gɔme si nam ɖe. Fluoride ƒe nu gbegble ma. it can harm you a damage wo ƒe nu ya damage wo ma ne le video aƒo ko tasi video pɔsi aha zi asi ɖe dzi ne video ne tɔ ne nu yiwo ŋlɔ ɖe dzi ɖe na xlẽ ne na kpɔ be ɖe nu ka gblɔ me le ele gɔme si ɖam le enu ya ƒe te me di be mia tɔ mia nɔ research wɔ mia nɔ di le youtube ne mia nɔ na ɖe srɔ Game mele na va nɔ kuku me nu kple Lil Win kpɔ o. Ahan, game ɖe ɖi te ŋu ekpɔ be naɖe le fu de na wɛ ekpɔ be wo dzi xaxa ɖe. Ya wa va yi kpɔ kuku me nu kple eh tɔgbe de wo a ko nu, a kɔ de modzaka na ɖokui wɛ. Vɔ a tso gbe sia gbe a nɔ kuku me nu ɖe ke ɖe kpɔ, a nɔ Lil Win ɖeɖe kpɔ a nɔ shata wa le du ɖe naɖe ke me kpɔ nyo na wɛ o. Wa va nɔ shata wa le ɖeɖe du o, a va nɔ sakɔɖiɛ du o. Mia ɖui. vɔ menye gbe sia gbe o. Menye gbe sia gbe dona bɔbɔbɔ o ɖe. Gbe sia gbe ya ao ɖe. Agbadza zi nene gado agbadza kpɔ. Ahan. Ta eya gblɔ mele míabe ŋu ke. Eŋu ke eya ta meva wò mɔ dzi. Ahan. Eya ame ɖewo video kura tse ya mele do wò dede fia wɛ. Ele egɔme se nam ɖe. Wò ŋutɔ yi YouTube dzi nava ɖi naɖe nasrɔ. Yi Google dzi nava ɖi naɖe nasrɔ. Mawu di Android phone ame ga hɔasiwo. Hundred Ghana ate ŋu akpɔe, seventy Ghana kura ate ŋu akpɔ Android phone anɔ zazã. Ahan, ame sia ame ne wɔ nane me ye be anɔ ne le TV yi gbɔ kpɔ ya makpɔe le TV dzi gbeɖe gbeɖe gbeɖe gbeɖe o. Ahan, biko ame beble le TV dzi sugbɔ. Matsi na wɔ ame beble ɖe le TV dzi sugbɔ. Ahan, ame fuflu le TV dzi sugbɔ. Wo ma fia nane ke wɔ. Ame ɖewo ate ŋu anɔ Nigeria film de tso ŋdi kaka kɔ yi ɖe fia ye me. Oh, kpɔ elɛ sɔ le TV dzi ma tsi na wɛ ɖeka ɖeka wo de wo kɔ le woƒe susu me ʋu ta fon le asi wɛ ɖe kɔ wo fon akpɔ di data vi ɖe de ɖe me ahan di data ŋu fifty pesos kɔ ati ŋu akɔ kpɔ nu ya di di na ɖe ekpɔ be na ɖe ke mele wɔ ko wɔ na ɖe ele gɔme si nam ɖe ahan etsi ƒe akpa dze ma etsi mi le nunu miaƒe pipe water ɖe babia ma ameka le tsie wɔ na mi. Ahan, mekae le tsie gbɔ kpɔ na mi? Yovoe alo ameyibɔe? Ameyibɔe ɖe le ko train ye. Because yovo makpɔ yovo le Ghana le gbe nugble le miawo. Makpɔ yovo tso France va le nadeke gble le Togo me o. Ahan, eveawo miaƒe nuƒo gblɔ me le. Mi makpɔ France ŋutsu ɖeke alo France yovo ɖeke le nugble o. Miatɔ veawo miatɔ miatɔ ameyibɔe ya kɔ le nugble le miawo. Ele gɔme si nam ɖe. Ya ta mebe míaƒe politician wɔ ɖe. Míana woasue ɖe nogo kpɔ. Ele gɔme si nam ɖe. Aha. Mabe ŋku bia. Me nɔ ofa nye mele nogo kpɔ o ɖe ta si nye mele nogo kpɔ o. Vɔ mekpɔ be nyateƒea le fi ma. Menye vɔvɔ ko ame ye kuwo mele vɔvɔ na o. Ele gɔme si nam ɖe. Aha. Míabe ŋku bia. Ele ele xɔxɔe ele ele ho ele kedze bi ele ele tse vi ele lome. Mele gbɔgblɔ na wo be ɖe game da me tɔŋ. Naneke mele nava nɔ Sagacite du o ao. Kpɔ, ele sɔɔ mí le mumu ya wo le mía wu ɖe aya mɛ. Esu sɔ viɖe mía ƒete mía vɔn anyigba trɔ zu yovo tɔ. Ahan. Gayi me ga me ga le le mía si koɖe mi na mí ka nu mɛ ne mía kpɔ nu yi le mí nu yi le jɔjɔ o. Kpɔ amegbetɔ aɖu ɖa. Ele gɔmesi ɖa ŋɖe haɖe be enu fluoride ƒe tsi ta. Haɖe be le fluoride ƒe tsi le ta. Mía tɔwɛ agbe wɔn ke. Mímakɔ mía ɖokui kɔ da ɖi ne ame ɖeke neva nɔ mía ŋu zi gbɔ zivezive o ao. Aha! Mímawɔ mistake ma o. Èle egɔmesi nam ɖe? Aha! Míabe ŋkue biã azɔ. Hmm. Ne kpɔ video ko mɛ na nɔviwɔe. Mèga waste time kura o. Tsi ne be fluoride le woƒe toothpaste me ɖe, ele wowu. Fluoride le le tsi nunuiwo me ɖe, ele wowu. Aha! Ama tsi ne kɔ le nu me klɔ ya yɔ me le be toothpaste kple Pepsodent wo ele wowu. Ne di ati ɖuɖu ade dziwɔe wu, di ati ɖuɖu kɔ feti kura di nakɔ tutu ne eh, aku tuti kura tse ŋe ne nakɔ tutu adu. Miatɔwɛ, no dasi ne miawo ne mi vo. Menyi fele yovo si o ɖe. Wa ŋutɔ wɔ woƒe nu yawo kɔ le yi. Ele gɔme se nam ɖe. Miabo ŋku ebia ya ta mele nu yawo de fia. Mabo ŋku bia ma va de nuwo fia sugbɔ. Menye nyuvi o. Aha. Menye nyuvi kura ye o. Ta ne le ko megakɔ fe o. enu enu lɛt ƒe tsi wò ya nàkpɔ ale miaƒe tagbɔ ku ɖa ɛ ame yiwo dzi le kɔƒe me le tɔme tsi nu eƒe ŋkume kɔna fain mi da asi le nu me o aha ame yiwo le dugã me nu yi koe kpe ɖe ŋu nye be nu ka kɔmputa kple tɔwo kple tv kple tɔwoe le kple nu yiwo le kpɔkpɔ le environment environment ekpe ɖe wɔn ŋu ele gɔme si nam ɖe kpe gbe kaka ɖe yiwo nɔ dodo ekpe ame yi le kɔƒe me lãmesẽnuwo Ahan. Ye ame gblɔna le yewo nu yewo video be be ɖe yovo ɖe wokpɔ be yo- kpɔ wole ame ƒlegba ɖe India tɔwo va le lele kɔ le America yi. Ele gɔme si nam ɖe. Vɔ wokpɔ be India wo mese o ɖe. Ya wodzo va va le ame yibɔwo le le West Africa. Ele gɔme si nam ɖe. Gbã Awusatɔwoe dze mía tɔwo le le alo Arabtɔwo. Woawoe dze mía tɔwo le le le Northern Africa. Ya yewo Britainwo va kpɔ be o, oh, ne míate ŋu anɔ ame sesẽwo kpɔ le Afrika ekema mi va yi to gɔmee na wo. Ya wova yi to gɔmee, ya wova tu mi le West Africa. Va lɔ mía tɔgbewo va tu Britain kple America na we. Egbe wotrɔ va va le mía wu kple amatsi we. Aha. Mía bo ŋku bia. Mía be ŋku bia. Ele fuma le sɔlime yi le gbedoda. Mawu mekpɔ denu ya wo pete fia wo.

fluoridation heyi le eme ma ɖo nana ɖevi ƒe tagbɔ kuna aha ɖo nana ɖe ɖevi ƒe tagbɔ mekɔna o so imagine be e, evio evio le tsi ma nu va se ɖe gbe ya eƒe susu kɔ ɖe ke ya ne mele tsia nu o ɖe leke eƒe susu anɔ aha míatɔwɔe míabe ŋku bia dzɔdzɔme na mi nu sia nu yewo mehia yewo ƒe na ɖeke o aha menɔ makro wave ƒe nyagblɔ makro wave pale yewo le amewo wu menye nu vi o Ele fima le microwave ƒe aɖi fa be ame ya ƒe kitchen microwave le esi. Domayi microwave la le ame ɖe esrɔ̃ si ta esrɔ̃ wo gbewe. Ele gɔme se ɖe? Esrɔ̃ wo gbewe abe wome ƒle microwave nɛ o. Fifia wobe nyɔnuwo ƒe da kura tse ele dɔlele na. Mava wɔ wo video. Ahan, dayi dayi yi wole dede ta ɖe ele dɔlele na.

Helikɔpta yi wowɔ ɖo, Amerika, Afrika ŋutsu be yeawɔ, twenty first century, Afrika ŋutsu mete ŋu wɔ helikɔpta o. British, British wole Afrika va, Queen kple tɔwoe le Afrika va, Obama kple tɔwo va Afrika, vide ka mi kpɔ le wo ŋu? Ɛ, vide ka mi kpɔ le wo ŋu? Wo tɔ koe nye woava lɔ sika, woava lɔ míaƒe amiwo kɔ dzo, woava yi, woava yi de kɔ na mi, woava yi refinery woatrɔ kɔ va na mi. do asi asi sese ɖe mía be ƒle de ko le mía wu ɖa ya me ame yibɔ mía pe politician wɔ ɖe ya kɔme le wo plem la me I, I am regretting from day one that I voted for NPP kpɔ ni wo le wɔ ɖa ŋgɔgbe ka mi le kpɔkpɔ ŋgɔgbe ka tututu NPP ana mi fifia fifia wova le katrida katrida ma wa tu ɖe katrida de wa nanu ka mɛ me mɔwo nye ma gblẽ